Dyma ni'n parhau gyda'r llyfr y gelyn ar y trên, penod 6 a 7. Y noson honno, ar ôl cyrraedd adre, fe fu Guto druan yn, yn llafurio'n galed wrth ei waith cartref. Chwarae teg iddo, fe wnaeth ei orau i roi ei feddwl yn gyfan ar y traethawd i'r Athro Daearyddiaeth a'r cwestiynau i'r Athrawes Hanes erbyn drannoeth. Roedd ei feddwl yn crwydro o hyd at y dyn ar y teledu a'r ddau ddihuren ar lan yr afon oedd wedi trin Mari fach ac yntau fel baw. Cofiai o hyd am y llaw fawr drom honno'n disgyn ar ei ysgwydd, a'r dyn tenau hyll yn tynnu pleth Mari. Ble'r oedd y ddau ddyn drwg erbyn hyn? meddyliodd. Aeth iâs o ddychryn drwyddo wrth gofio amdanynt. Nid yn unig yr oedden nhw'n edrych yn fileinig, ond roedd yna ryw awyrgylch o ddrygioni o'u cwmpas nhw hefyd. Meddyliodd Guto fod plant, efallai, yn gallu synhwyro peth felly'n well na phobl mewn oed. Plygodd dros ei waith cartref eto, gan geisio anghofio'r cyfan amdanyn nhw, ond roedd y geiriau arbrawddegau'n styfnig iawn yn dod â sugno a chnoi bo neu feiro a wnâi re rhan fwyaf o'r amser, ac nid ei ddefnyddio i ysgrifennu. Pan oedd Guto'n brysur uwchbennu lyfrau ysgol, roedd y ddau ddihiryn mewn ciosg ym mhentre Glan Rhyd Y pentref nesaf at Faes Gwyn. Na, doedd y ddau ddim yn y ciosg chwaith, dim ond y dyn tew oedd tu mewn, ac roedd e wedi gorfod gwthio a thuchan cyn llwyddo i gael ei gorff boliog drwy'r drws. Pwyso'r, pwysai'r dyn tenau ar ochr y ciosg yn gwrando ar yr hyn oedd yn cael ei ddweud y tu mewn. Nid oedd drws y ciosg wedi cau'n dynn gan fod pen ôl mawr y dyn tew yn y ffordd. Felly, Ni chai'r dyn tenau unrhyw drafferth i glywed. Na, syr, meddai'r dyn wrth rywun y pen arall i'r lein. R'yn ni wedi methu'n lân a dod o hyd i'r, er, y peth rych chi wedi gofyn i ni gael gwared ohono fe. Does dim sôn am ddim byd lawr wrth ymyl yr afon. Fuon ni 'na heno yn edrych yn ofalus nes i'r ddou blentyn 'ma ddod. Roedden nhw'n edrych am rywbeth. Falle eu bod nhw'n gwybod rhywbeth am y, er, y peth sy wedi diflannu. Chwedai'r llais y pen arall i'r ffôn. Nawr gwranda arna i. Mae rhaid i fi a gwybod beth sydd wedi digwydd i'r uh, y peth na. Mae rhaid i fi a gwybod a yw e yn fyw neu'n farw, gorffennodd y dyn tew. Bydd estawr ffŵl, gwedodd y llais y pen arall. Paid sôn am beth fel na ar y ffôn. Mae'n ddigon tebyg nad yw'r heddlu ddim wedi dod o hyd iddo, neu fe fyddai rhywbeth ar y newyddion erbyn hyn. Rydych chi wedi bod yn chwilio, meddech chi, a chael dim. Felly, mae rhywbeth o'i le, on'd oes e? Ble mae e wedi diflannu? Nawr gwranda, Bates, a gwranda'n ofalus, mae'r ffaith eich bod chi wedi gweld y plant 'na lawr fan'na yn edrych o gwmpas yn od iawn. Mae'n bosib iawn 'u bod nhw wedi guddio fe ar ôl dod o hyd iddo'n fyw. Chwilio am beth oedden nhw. Fe ddaethon nhw o hyd i gap. Cap dyn reilffordd. A ble mae hwnnw nawr? Mae gen i syr. Beth wnawn ni ag e? Llosga fe, Bates. Ac rwy'n meddwl y bydd rhaid i fi gael gair â'r plant 'na. Rwy'n teimlo'n siŵr erbyn hyn, os oes rhywun yn gwybod ble mae'r peth 'na wedi mynd, mae nhw a nhw. Fethon ni a chael dim mas ohonyn nhw, syr. Twt, twt, Bates, mae 'na sawl ffordd i orfodi pobl i siarad. Dewch â nhw lawr 'ma. Ond, syr, fedrwn ni ddim. Mae'n rhy beryglus. Mae gei di bedair awr ar hugain gen i, Bates. Ydy Hill gyda ti fan'na? Ydy, syr. Dwed wrtho fe beth wedes i. Gaech gwel' chi nos fory fan bella. Clywodd y ddyn tenau, hyl, sŵn, brr, brr, brr, a gwyddai fod y person y pen arall wedi roi'r ffôn i lawr. Gan dechan a chwythu daeth y dyn tew allan o'r ciosg. Mae e eisiau gweld y plant 'na i gael eu holi nhw, medde fe, mae e'n siŵr 'i bod nhw'n gwybod ble mae e. Pwy? gwnnodd Hyl. Pwy wir? Y dyn 'na, wrth gwrs. Mae e eisiau gwybod yn bendant a yw e'n fyw neu'n farw. All e ddim diodde' peidio gwybod. Ond allwn ni ddim gwneud i'r plant ddod gyda ni i Gaerdydd, meddai'r dyn tenau, chwarddodd Bates yn isel. Pam na allwn ni? Eu cipio nhw, wyt ti'n feddwl? Wel, meddai'r dyn tew, mynd â nhw am drip yn y car 'ma i Gaerdydd, os yw hynny'n well gyda ti. Erbyn hyn, roedden nhw wedi dod at hen gar melyn mawr oedd wedi gweld gwell dyddiau. Agorodd Bates y drws a suddodd rywsut i sedd y gyrrwr. Agorodd Hill y drws arall ac eistedd yn ei ymyl. Roedd y dyn tenau'n poeni o hyd. am yr hyn roedd ei gyfaill wedi ddweud am gipio'r plant. Nid oedd, nid oedd yn hoffi'r syniad o gwbl. Ond wyddon nhw ddim ble mae'r plant ma'n byw. Fedrwn ni ddim, fedrwn ni byth ddod o hyd iddyn nhw, a diolch am hynny, mae yna gost drom iawn am gipio plant. Dwi, dwi ddim am wneud dim byd â fusnes fel 'na, Jac, wir i ti. Cychwynnodd Jac Bates yr injan. Roedd sŵn garw iawn gan y peiriant, Ba, meddai, mae ofan dy gysgod arnat ti, Birtell, oes mi'n asgwrn ni. Mae gwell 'da fi fod tu fas i garchar Caerdydd na tu mewn iddo fe. Ond, Bert, mae rhaid i ni gadw cap y gŵr bonheddig 'na'n gywir, mae wedi bod yn dda i ni. Yng ngharchar Caerdydd y bydden ni'r funud 'ma oni bai amdano fe, cofia. Cychwynnodd y car swnllyd i lawr y stryd. O, wel, meddai'r dyn tenau, mae'n amhosib i ni gael gafael ar y plant 'na beth bynnag. Fe allen ni fod yn edrych amdanyn nhw am wythnose. Maen nhw'n mynd i'r ysgol, yndyn nhw? meddai'r dyn tew. Maen nhw'n blant mawr. Felly, maen nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd ym Maes Gwyn. Bydd e ddim yn anodd. Ond dyma pennod saith. Mae pobl fawr bwysig yn gallu gwneud drwg fel lladd pobl. Git oedd yn siarad â Mari fach pan oedd y ddau ar ei ffordd i'r ysgol. M-hm, tybiodd Mari. Beth wyt ti'n feddwl wrth ddweud m-hm fel 'na? Maen nhw, ond 'yn nhw? Ysgydwodd Mari fach ei phethau. Rai falle, dim llawer. Mae'r dyn rwyt ti'n feddwl amdano fe yn helpu achosion da, cofia. Weles i fe'n iawn yn twli'r dyn mas o'r trên, Mari, dwe di beth fynot ti. Rhoddodd Mari fach ei llaw ar ei ysgwydd ac meddai, Gad i bopeth fod nawr Guto am dipyn bach, ta beth. Falle daw rhywbeth i'r golwg, a gwaeth ar heddlu yw e nawr beth bynnag. Gad i ni anghofio'r cwbl am beth welest ti. All reit, fe welest ti ddyn yn cael ei wthio mas o'r trên, a fe welest ti gorffen gorwedd wrth ymyl yr afon wedyn, ac ro't ti wedi dweud wrth yr heddlu, does dim byd arall y gelli di wneud. Os dydi'r police am fynd â'r mater ymhellach, eu busnes nhw yw e. Mae isie ti roi dy feddwl ar dy waith ysgol, a ware ffwtbol a chael tipyn o sbort, Guto. Dw i ddim wedi dy weld di'n werthin ar er pan welest ti'r peth yn digwydd ar y trên. Tynnodd ei llaw oddi ar ei ysgwydd a rhedodd rai camau i lawr y stryd o'i flaen. Yna, arhosodd ac edrych yn ôl arno gan wenu. Daeth gwên fach wan dros wyneb Guto hefyd. Ie, ti sy'n iawn, meddai, pan gyrhaeddodd ati, ond mae'r peth weles i trwy binoculars ar 'y meddli o hyd ti'n gwybod, mae o fel, fel pictiwr o flan 'yn llygaid i. Drychodd Mari bach arno braidd yn drist. Rhaid i ti drio i drio anghofio nawr, wir i ti. Rhaid i fi drio, rwy'n mynd i drio, tybiodd Guto, ac ar y gair, daethant at gatiau'r ysgol. Roedd y cloc yn ŵr yr eglwys yn dangos ei bod yn naw o'r gloch ar ei ben, felly, bu raid i'r ddau redeg rhag bod yn hwyr. Efallai, Mai dyna pam na welodd yr un o'r ddau gar melyn mawr rydlyd a hen ffasiwn wedi eu barcio gyferbyn â'r ysgol. Pe baen nhw wedi edrych yn fanwl, efallai bydden nhw wedi adnabod y ddau ddyn oedd yn eistedd ynddo fe. Pan oedd y cloc yn nhwr yr eglwys yn taro naw, cerddodd Inspector Lewis i orsaf yr heddlu yn y stryd fawr. Roedd y Constable Llewelyn yno'n barod. Sylwodd y Constable fod gwg ar wyneb yr Inspector pan gerddodd i mewn. Aeth yn syth i'w ystafell ei hun heb hyd yn oed dweud 'Bore da! Ho, ho! meddai'r constabl dan ei hanadl. 'Dw i ddim yn dda am y bore 'ma. Be' sy'n bod heddiw, sgwn i? Ni fu raid iddo aros yn hir cyn gael ateb i'w gwestiwn. Ar ôl tynnu ei got fawr ac edrych trwy'r llythyron ar ei ddesg, rhoddodd yr inspector ei ben allan drwy'r drws. 'Ifor! Dewch 'ma ar unwaith, rwy am gael gair â chi. Cododd Ifor ar unwaith a mynd i mewn i'r stafell arall at ei bennaeth. Bore da, syr. Dwi ddim yn fore da, Ifor. O? Rhywbeth yn bod, syr? Mae popeth yn bod, Ifor. Fe ges i ffrae gyda wraig neithiwr ar ôl mynd adre yn hwyr a finne wedi addo bod yn gynnar, doedd dim hwyl o gwbl arni bore 'ma wedyn. Ond busnes y crwt 'ma sy'n 'y mhoeni i, a'r crwt ei hunan. Mae'n ddigon o farn, on'd yw e? Mae e fel asyn o Ystyfnig. Mae wedi mynd ar ar fy ar 'y mrêns i, Ifor. Wir i chi, Ddies i ar ddi hun neithiwr yn meddwl amdano fe, amdano fe a'r a'r hyn mae e'n ddweud mae e wedi weld. O, rhaid i chi beidio cymryd crwt bach fan'na o ddifri, syr. Anghofiwch y stori yna am y trên, mae'n rhaid mai dych- dychmygu wnaeth e. Ond Ifor, dych chi ddim yn gwybod y cwbl 'to. O'ch chi wedi mynd neithiwr pan ddaeth i Dad ag e draw 'ma, roedd stori arall 'da gen neithiwr, un fwy ryfedd byth. O, mae'r crwt wedi dweud wrtho ni nawr pwy oedd y dyn daflodd y dyn arall oddi ar y trên, Fe welodd i lun ar y teledu ar y newyddion cynnar neithiwr, ac chi'n gwybod pwy oedd e, Ifor? Na, wn i, syr. Peidiwch chwerthin, ewch chi. Dyna beth wnes i. Byddwch yn barod am sioc, Ifor. Syr Walter Frost! Perchennog yr archfarchnadoedd? Ha! ha! ha! Yy, maddeuwch i fi, syr. Roeddech chi wedi gofyn i fi beidio chwerthin, ond... Yn hollol, Ifor. Ond neithiwr tua dou o'r gloch y bore finnau methu cysgu, fe benderfynais i fod rhywbeth fan yma y bydd raid i ni ymchwilio iddo. Os yw'r bachgen yn dweud y gwir, mae yna rhywbeth mawr o'i le, rhyw ddrwg yn y caws, neu, fel mae'r crwt wedi dweud, mae gyda ni fyrdr ar ein dwylo. Y peth cyntaf rwy'n mynd i wneud y bore yma yw dechrau edrych yn fanwl ar hanes Syr Walter Frost. Pwy a ŵyr? Falle dawn ni o hyd i sgerbwd neu ddoe yn ei gwpwrdd e. R'ych chi'n credu'r crwt falle, te, syr? Hyd nes y gallwn ni brofi fod e'n dweud celwyddau, Ifor?